Nee, also hei zu Lëtzebuerg muss net jiddwereen eng Steiererklärung maachen. Par contre, do si verschidde Fäll, wou et eng Pflicht ass, dass d'Leit mussen eng Steiererklärung maachen. Zum Beispill déi Leit, déi méi wéi 100.000 Euro d'Joer verdéngen, dat ass dann de Revenu salarié imposable annuel, déi mussen eng Steiererklärung maachen, oder déi Leit, déi verschidden Akommes hunn oder verschidde Pensiounen, déi mussen och eng Steiererklärung maachen. An deem Fall ass et an der Steierklass 1 an 2, do muss den Akommes méi wéi 36.000 Euro sinn d'Joer, oder an der Steierklass 1 A. Do muss den Akommes méi wéi 30.000 Euro d'Joer sinn. Et muss een awer och eng Steiererklärung ofginn fir déi Akommes, déi net un der Quell besteiert ginn, wéi zum Beispill Professions libérallen, alles wat Jeton ass, Verwaltungsrot, Tantiemen. Fir déi Leit muss et och, ass och Pflicht eng Steiererklärung ze maachen. Dat betreffend och fir all Revenu de location, dat heescht Loyer wou een erakritt, An och wann een elo auslänneschen Akommes huet oder auslännesche Pensioun kritt vun auslännesche Arbeitgeber oder Pensiounskeessen, do mussen och d'Leit eng Steiererklärung maachen. E bësse méi technesch elo, déi Leit, déi bestuet sinn, wou ee vun de Partner résident ass an een anere non-résident ass, an déi gewielt hunn oder optéiert hunn, fir zesumme besteiert ze ginn, Déi Leit, déi mussen och eng Steiererklärung maachen an hiren Akommes vum ganze Stot hei zu Lëtzebuerg deklaréieren. A fir ofzeschléissen, elo hu mer nach de Non-résident, déi optéiert hu fir besteiert ze ginn, wéi d'Résident hei zu Lëtzebuerg, an déi e Steiersaz hunn, mussen och a si verpflicht, eng Steiererklärung hei zu Lëtzebuerg ze man. Ginn nach och nach aner Fäll, bon, ech gi lo hei net an Detail, wéi. Dass zum Beispill Dividenden, Tantiemen, Passementer, do sinn d'Leit och verpflicht eng Steiererklärung ze maachen. Jo, do ginn dräi ganz konkret Fäll an. Deen éischten, dat ass wann een Zënsen huet op e Prêt hypothécaire op d'Haaptresidence. Den zweeten ass wann een elo gepacst ass. Do kann een och Enn des Joers eng Steiererklärung zesumme maachen an do d'Imposition collective froen, dat heescht zesumme besteiert ginn. Dat geet just via Steiererklärung an dat ass déi eenzeg Méiglechkeet fir dat fir dat geltend ze maachen. An dann ass och nach méiglech fir déi Leit déi bestuet sinn, wou ee vun de Partner résident an deen aneren non-résident ass an déi decidéiert hunn zesumme besteiert ze ginn, eng Steiererklärung ze maachen an deem Fall. Muss deen deen hei wunnt 90 Prozent vum Gehalt vum Stot hei ausmaachen? Sou normalerweis soll een se bis den 31 Mäerz ofginn, mee d'Steierramp wéi gesot déi toleréiert dass een se awer kann bis Oktober ofginn. Dëst Joer ass et anescht, wéinst dem Covid 19 gouf d'Steierramp.

D'Formulaire ausfëlle vum Steieramt soll schonn déi dräi éischt Säite respektiv déi véier éischt Säite vum Formulaire ausfëllen an e soll dann och schonn all do all déi néideg Dokumenter sammelen fir d'Steiererklärung. D'Lëscht vun den Dokumenter fannt der op eisem Internetsäit. De Member dee soll eis dann de ganzen Dossier. Entweder e Laansprénger an enger Agence oder per Mail schécken un info@ogbl.lu. Opgepasst, et ass net méiglech Rendez-vous ze maache fir d'Steiererklärung ausgefëllt ze kréien. An dann nach puer Klengegkeeten, sou wäit wéi méiglech den Dossier komplett eranzeschécken, Kopien ze maachen, eis keng Originale matschécken. An dann als lescht, wann der se per Mail schéckt, da wa méiglech am Format pdf. Also wat d'Leit eis den Dossier eraschécke bis Enn Februar, kann bis zwou Wochen daueren, bis den Dossier fäerdeg ass. Duerno hu mer awer eng Waardezäit vun zwee bis dräi Méint. Jo, ech kann eise Memberen e Rot ginn, dass se Enn, Uganks des Joers, eng Enveloppe ze huelen an alles dran ze maachen, wat mat der Steiererklärung ze dinn huet, Certificat vun den Assurancen, vun de Préen, de Rémunérations. Dann ass herno vill méi einfach, wann et esouwäit ass, fir d'Steiererklärung ze maachen, braucht Der just d'Enveloppe ze huelen an eis se dann ofzeginn. Dëst Joer ginn et zwou Neiegkeeten, wat d'Abattement ugeet. Dat ass eng Kéier den FFO, dat ass Forfait pour frais d'obtention. Den FDS, dat ass Forfait pour dépenses spéciales, an dee ginn, dee kréien déi Leit, déi mat engem Taux d'imposition, Steiersaz, besteiert ginn an déi net no engem Barème besteiert ginn, well déi, déi zwee Abattemente si schonn an engem Barème mat dran. Déi Steierzuele mussen alleguerten eng Steiererklärung ofginn fir d'Joer 2021. Dat sinn déi Steier. Pflicht sinn déi Leit, déi non-résident si mat engem Taux d'imposition, Steiersaz, oder déi Leit, déi decidéiert hunn, individuell besteiert ze ginn. Déi concernéiert Leit brauchen net eng Demande beim Steieramt ze maachen. De Steieremant mécht dat d'office, wa se hir Situatioun kennen an och de Besteiermodus kennen, maache se dat d'office. An zum Schluss hu mer nach den Abattement conjoint. Dee gëtt elo opgedeelt an der Koppel tëschent deenen zwee. Dat heescht, dann huet jiddwereen den Abattement op seng Steierquête. A Merci fir d'Nolauschteren.